akpe evalove tv abe ale ke mienya míeva do ɖe anya nyui tɔkɔ yi ke ke ɖe tɔgbi azameti etɔ̃lia ŋu yi ke wòaɖo dze nam ku ɖe ee magblɔ be Kanal yeye ya ke woplan be yewoagaɖe ɖe afia ne wòaɖo dzi na mí ku ɖe wɔna ŋu. Nu ka tututu ta wòdze be woagaɖe ɖe ɖo? Woɖe ɖe va yi. Asiwo zã kɔ woɖe hema gake wogabɔ woagaɖe go ɖe. Nu kae gadzɔ? Ɛɛ tɔgbui, nu nu kae dzɔ hafi miakpɔ be yewoa agaɖe heya? Mieɖe ɖe va yi kple miawo ŋutɔ miaƒe asi va yi ɖe. Nu kae wodzɔ miagava nɔ heya ɖem? Ya, nyateƒe matrɔ wònye be eya míeɖe va yi kple miwo to míawo sia, míewɔe kple susu be etsia tea si na mí ɖe ɖoɖo nyuietɔ nu ŋuti. Gake míeva kpɔe de dzesi be ao tsia mesi si ŋu kokoko o, ke ele be wova gbo ka na avuvuwo ahe na mí kple ɖoɖo nyuitɔ nu wɔkeke nyui kple susu be ate ŋu aɖɔɖɔ mí mí mí ŋu. Ta ke be
hema hã akma nɔ ge. Eya akma nɔ ge kple susu be yi hã etɔ si nu wɔ ge ano yi mí. Ta xe ya ɖe me be medi makpɔ makpe gɔme na dumeviwo ŋutɔ ƒe dɔwɔ ƒo asi ɖe koto kple be yewoakɔ wɔ dɔ ya alo kɔ egɔme dze ma. Ao, le xeya nyateƒe ma trɔ wònye be edɔ ya menye mía ŋutɔwo ƒo asi ɖe mía kotoku me o. Ke míena ame yawo nye dɔwɔlawo, míeƒo koko na wo be ne wova dze nane gɔme na mí kple susu be ade zɔ la me na mía dumeviawo hã, ne ale míate ŋu aƒo asi ɖe kotoku me míaƒo asi ɖe awɔe loo. Akpɔ bene edo dɔ nam. Ke fifia ɖe, eh, company ke ya va edɔ ya wɔ ge le afia. na Dance Man Marine Grover tɔwo be no va Nɔ wo nana akpe ɖe mía ŋuti ɖe ɖoɖo nyuietɔ nu dzi koŋ va wo tɔ si nuɔ ŋu na mí. Ke egbae nye ŋkeke yi ke mi edɔ gɔme dzem le. Ya ee, egbe nye ŋkeke nyuitɔ. Ok, nya ke ala tso na gblɔ ne xexea me katã godo ee be ne wa akɔ kpe ɖe mia ŋu because wònye menye fan eɖo mia ŋutɔ ɖo mia kpo ga ɖe ke da ɖe wɔna ya service le fia o. Ke ɖo mi ƒo koko ne du me ee dɔwɔƒe ya be wa va adze nane gɔme ee mi nya be Edumeviwo woa godogodoa woa kpekpe ge ɖe ŋu. Nya kae le asiwò ne àgblɔ ne dua dza? Wa enyae magblɔ ne dua katãe nye be, Nyateƒe matrɔe wònye be, ega mele mía si o.
Ega mele mía si o. Le susu ma ta, míele koko ƒom na xexemedukɔ katã be ne wodze agbagba sesĩe, woakpe ɖe mía ŋuti, elabe eƒe eve blibo katãe nye ya. Míegawɔ dɔwɔwui aɖeke eye ɖe ɖuɖu ge kpɔ o. Ne míeyina a, míena naneke gɔme sem o. Le susua ta, xexemedukɔ ɖesiaɖe tea se mía ŋkɔ hã ne wokpa asi ɖe mía ŋuti ale be woada bɔbɔ me na mí. Ne dɔ ya Dankma Marie Grover tɔ woatea ŋu nu na mí ɖe ɖoɖo nyuitɔ nu ŋuti o. Edzi ŋu nenie míekpɔ be woate ŋu awɔ dɔ ya alo kpɔe nenie míekpɔ be woakɔ awɔ dɔ ya? Yea, míekpɔ be mea ʋuʋuɔ, woaze dzinu ɖeka kple afã, gake tsɔ fia ʋua be ada asi ne. Ɛɛ, anya koe ria ma ya miatsoe be woaze dzinu wɔme ade alo wɔme wuieve kplɔgɔ alo woayia. Ɛɛ, míeda akpe na wò be nèɖo dze na mí le egbea ƒe ŋkea. Ke míekpɔ be dumeviwo hã wokplɔ mí ɖo ŋu heva afia. Nu ka ta dumeviwo hã woava afia gbã ɖoa? Ya nu si te dumeviwo va afia gbã ɖoa ye nye be nyateƒe ma trɔ wònye be enu ya míawɔ mawo katã wonya. Me nyonyom ne so si o, kakae wònyonyo ge ne so vi si o. Dumeviawoe nye so vi si, míefiawoe nye so siwo. Ta me nyonyo mu na mio ta wote wo tso ƒe veve sese kata lɔ ho va do ra fia ro. Fia.
Abe ne na anɔ Ever Love TV follow mu some years back ma gblɔ be eƒe aɖewo alo dzinu aɖewo ya va yia. Nye va afi ya concerning a canal aɖe enɔ afi ya yi ke canal ma exe yi ke edumeviwo ŋutɔ nye ame yiwo ke dze agbagba e, ekɔ woƒe asi kɔ wɔ manpower dɔ eɖe canal ya ke kɔ to Anyanyudua me yi ke link ɖom ma. Gake fifia wova kpɔe ŋu kekeake wova kpɔ be ao dɔ ma do ma katã gadzi be yeaxe yi ke fifia wokpɔ be edze be yewoa azã the main eh, machine yi ke wodze be woazã akɔ wɔ dɔa. Kuma gblɔ be enye nu yi ke eva yi dzi le afia egba yi ke míeva afia yi ke egba edɔ egɔme dze yi ke woayi gbagba dze ge aʋu afia akɔ de et- eh, nu ya me ŋutɔ kple susu be emɔ nakeke eh, ŋu bubuwo woate ŋu va launch blibowo woate ŋu va afia yi ke anye edɔ blibo ne anya anyi dukɔa, alee wònɔ tsã wòagatrɔ gbɔ va nenema. Ku magblɔ be eva lɔ fi miva do ɖe afia. Ne nàkpɔ ame geɖe le afia, dumeviwo katã wole afia be yewoakpɔ nuteƒe. Edɔa ya wòva gbɔna la ɖi ne ke yewokɔ enua teƒe kpɔ be yewoanya ame yiwo ke yewoakpɔ teƒe gbã. Yi ke magbagba dze ge mate ɖe wo ŋu. Leke wòdze wo katã woƒu dua va do ɖe afia le egbea ƒe ŋkekea me? Sometete ge ɖe ɖeka, eve ɖe wo ŋu mía ɖewo dze. Nu ka wokpɔ be yewova afia wòava wɔ? Eye ko mía mí tete gbe ɖe wo le gaƒoƒoea me dzi dzi do. Eye mieɖe eɖe va yi yi ke nye manpower mia ŋutɔ dumeviwo miedzɔ bɔŋ bɔŋ yi mieɖe eɖe va ɖe yi ke elink ɖe afuma va yi. And leke wodzɔ hafi fifi le fia wogabubu ɖe me yi ke womekeke xema mo. And abe ale yi ke nèkpɔe nenea nu ke nèkpɔ be egblẽ le ɣemaɣi mɔ me ye fifia wòɖo fi ke nyo a- aɖe eme na mi. Eh, Míagblɔ koe be teƒe ɔɖea Mm. megogo eye mekeke hã o. abe ale feria Danva fi kɔkɔ. Ok. Amewo na ɖo tso adanva. Ok. Wọn va wɔ kɔa. Mm. Wọn va si kple dɔtɔa. Mm. Me ava mu. Ok. Mm. Ok. Ta feria ƒe vava ye ta mie wogagbɔ va kɔ contract ya kɔ vɛ kple su be wakaka va ɖe dzi. Efia be gbãtɔ ya eh, mia ŋutɔ mia ƒe ʋuwo ko mia zana me ne ma. Eh. Ok. Mɔ ʋuwo ye ko zana lɔnsi ame vana. Lɔnsi ame vana. Ebe teƒe ame keke ne lɔnsi na va. Take eyi gba yi ke wogbɔna dɔ ya gɔme dze wo ŋu vu ge gba adze dɔ ya gɔme kple su be Ne woŋuia lunch na va ɖe, leke nye woƒe sese lãme? O, ya dukɔ mía dukɔ katã dzudzɔ kpɔ ge le ŋu be ah, gɔvmɛnt ah, edze agba na mí. So ne wowɔea, nu kae dzɔdzɔ ge le dua me? Business activity kawoe nèkpɔ be tsã yi ke lunchia nɔ vava? Nu kawoe nèkpɔ be nɔ anyi tsã ye fifia yewogatrɔ nu ma vea ade yewo dzi le dua me? Tsã asia ɖina nyuie. Fifia ewɔ ale ko asia megaɖiɖim kura o. Megava o. Amewo na wo be yewoava, wotona. so ga kɔƒe eyi ya gake ma me sugbɔ wo nyo. Ok. Mm. Ta efia be no ɖi la afia wo le kpi ale ka leke nu ka ne kpɔ be ye wɔ o jɔjɔ ge. Ye afi ashi ari ri ge nyuie. Ela be tsɔ kpi ye ke. Tsɔ kpi na mo.
Ano apa. Ok. Ok.
Akpa. Kpe le ye ma ye ma o po no dɔ wo ma afia efo ya yi ke me le gbɔ nya afia. O we nya me yo ke eh, le shovo ɖe ashi. Eta flatse eh, eh, abɔ ɖeka me nyo ne o kaka Woawoe nye ame yiwo ke ɣemaɣi ma wonɔ dɔ wɔm kple asi ɖekɛ yi ke medo goe le ɣemaɣi ma yi ke me interact with him those time. Gake egbea hã, woawoe nye ame yiwo ke wogava le afi ya yi ke wova edɔ ya teƒe kpɔ be, Uncle, nèva afi ya egbea, ɣemaɣi ma menya be miekpe fu blibo ŋutɔ. Asie miezã kɔ ŋu ke ke eɖe canal ma ye miete nɔ yiyim nɔ gbɔgbɔm. Fifia, edɔ gã aɖe ya va dze anyi. Wogbɔna nu ya ŋu gana mi ɖe leke ne kpɔe.
Eɖo ko alia me kpɔe enyo bena wovi na mi. Okay. Elabe ali mi eli ali oli tiana asi erina nyui. Okay. Erina mi kpɔ dzidzɔ. Ne mi yi futa ekpo ndo mi va dre na asi me mi kpɔ egbe bolo erina. Gake yo va wala. Ye ga kpona ke aleke me gaji mo. Ta mi va le kuke ga re. Yo be nyo dume jo mi atso re ale me be Alee míekpɔnɛ ɖuna na míawɔ ɖe tso ŋu kpɔ be bolo ya míekpɔna míagakpɔe. Eh, ke abe nenye dumevia eh, ana sia ɖiɖi nu kawo nekpɔ be eya na be eh, dɔ kawo miekpɔ be ye ran na ye mayi mɔ hafi wòva tɔ te. O, edɔwo li vovovo. Eh, ne lɔ tsia va, enu tso na da va na fia. Eh, nuɖuɖu. Eh, wui le ŋka le nyanuɔ gbelimɔ ebli wotsɔ na fia kpie mía ƒle na fia kpɔ be menye agbedeƒe satsi o ya tɔsi ƒe ko nye ake ne wonu rua va na ma nu mía kpɔ na mía tɔsi nu eda me ko mía nɔ gbe ɖe ŋu ok so ma gblɔ be eh, ne wònye woʋua fia business activity a ŋu mɔ eye enana ge be